Ndini Bob Makaza ndogara kwa kuraini kwa Mairos kuward 10 kwa Murewa. E, ndakasungwa e, ndakaita makore anokwana kuita mana ndiri mujeri. Saka mumashure mekunge ndiri makore mana ndiri mujeri tiri mukati mejeri momaya mune basa nevamwe vangu tichigara chikakavadzana nguva zhinji vamwe vachiti haa tibudiswe kani amnesty takati aiwa murume uyu anozviita uyu saka taigara takatokakavadzana saka musi wandakazobudiswa manje ndo pakaita kuti nditaura kuti uyu murume weuchu azazikisa zvandakanga ndichichazotaura nevakomana mukati zvokuti pavaipfuura nehelicopta tese taisimudza maoko tichifara tiri mukati mejeri saka zvakandifadza zitene kuti zvaandiitira izvi zvaandiitira zvandifadza nekuti mhosva ndekenge ndisina kutomboipara saka ndakayamura kuti andiyamura zvakanyanya saka ndakati huchi nekuti ndakamutarisa muafrica mese ndakaona kuti hakuna president ane rudo rwakafanana nerwakaita semurume uyu saka ndakabva ndati a murume uyu huchi chaiwo chaiwo and huchi zveshuwa ndo saka ndakati mundangagwa huchi huchi chaiwo chaiwo chakanga chakangotadza kuwira zvakanaka nekuda magariro edu munoona pakati pemagariro kamwe anogona kungochiva magariro mumwe oda kwachipisa kwa saka izvi ndezvo yavo mukana yevanhu vechikadzi kuda kuchipisa nemutowo iwoyo saka ini ndakadhibha kubva ndakuchipiswawo nemutowo upi iwoyo ndikunzwa kufara zvakanyanya kuti uchibva mukati worangarirwa zvakadai napurezidendi haa ndanzwa kufara zvakanyanyisa zvakanyanyisa kudai ndaiva nemapavhero ndatobhururuka asi stiru ndiri kuona kuti ndatobhururutswa naivo vakatonditakura saka chandaa kungochemera njokuti aiwa vapinde nesu mukenani ndicharamba saka vafutarisa vapindewo nesu muchi mukenani muno uchi nemukaka wandaidainza kuti uchi ihoho taitaura zvekumberi kwedu kuti tikafamba nayo ipapa tichipinda mukenani aiwa ndivanenge vari ana joshua wedu Tinosodya uchi nemukaka muKenani. Ndiri kuona Vandike semamiriro akaita ezvine eh, zvine zvekuti vanogona kuwina zvekuti zvine mutsindo chaiwo chaiwo kukunda zvavakamboita zvose nekuti vana vanhu vatema so vaita motikari muzimbabwe vakainge vachifamba nemabhasikoro vanhu ava tichitambudzika zvakaipa saka motikari inyi munhu wese ari kushandira kuzvishandira ega zvinhu zvake saka izvozvo pakuziya zvinhu zvake munhu wese ane shungu saka zvinoreva kuti tese tasumudzwa nokuda kwake murume uyu uye runyararo murume ane runyararo zvake runokunda africa yese nokunda pasi rese kuda ndikati yeafrica chete pasi rese runyararo rwaana runotyisa ndakatongokura tiri vezanup f saka takaramba titi hapana patakazombochinja kana kudombodii kana kumbofungidzira kuti ngade chakanaka kubva kune vanenge vachitirezva hatina kukunda takaramba tiri vezanup f kusvika inozi ndachemberawo ndiri mukati mezanup f imomo saka zvakaoma kuti munhu aruziva zvaari kuita atanga kufundira patsva sezvekuti ava vavatongika ava saka vamwe vese vachanga vari vadiki kwavari vada kutongawo vanoda kutotanga kufundira saka tinenge tichitopinda dambudziko navo izvinozi chakutopinda mukedani nekuti ava vakuziva zvavari kuita saka vakuru vanoziva saka ndakazoona kuti aiwa zviri ndani kuti tirambe tiri pai padhuze nevakuru